Ýollar ýapylýar palan jaýdan palan jaýdan diýen ýalan maglumat. Salam aleyküm gowmy ýagdaýlar eziz watandaşlar gadyrdan türkmen halkym ýollar ýapylýamy ýollar ýapylýamy şu soraga jogap beräýiň diýip ýorumlarda köpüňiz ýazypsyňyz size gysgaça şu soragyňyza jogap ünüs berip doly görüň ine şuny görýänsiňiz Ýollar ýapylýar, palan jaýdan, palan jaýdan diýen ýalan maglumat. Bu maglumatlaryň dogry ýa-da nädogrudygyny biljek bolsaňyz, Türkmenistanyň Watan habarlary gepleşigi ýa-da Türkmen portalyň resmi internet saýtlaryndan dogry we nädogrudygy şo ýerde goýulýandyr. Bu kararlara ynanyp, özüňizi paniga düşürmäň, muny ýaly karar häzirlikçe ýokdur. Bolan ýagdaýlarda-da Türkmenportal we Türkmenistanyň Watan habarlary gepleşiginde hökmän suratda doly maglumat Doly wideo şekilinde görkezilip geçilendir. Muny ýaly karar ýokdur ýalan maglumatlara özüňizi aldanmaň hiç hili muny ýaly täzeligem ýok. Janyňyz sag bolsun laýk basyň repost ediň we ýene de gysgaça aýtjak zatlarym kerwen seýahat artyk ýurduň içinde de halkymyza milli ýerlerimize zyýarat hyzmatlaryndan goýandyr. Janyňyz sag bolsun laýk basyň repost ediň. Atkaz bolmaýan şekilde taýynlap berme hyzmatymyz bar. Türkiýe döwletinde ýaşamak isleseňiz, Türkiýe döwletine syýahat, ikamet wiza, multi wiza bilen gitmek isleýäňiz-ä, hökmän suratda bir telefona çenli Kerwensyýahat ýanyňyzdadyr. Aldaw ýok, ýalňyş ýok, galp dokument ýok. Gelýäňiz, dokumentleriňizi, resminamalaryňyzy doly düzgün ýagdaýda taýynlap, At gaz bolmaýan şekilde taýynlap berme hyzmatymyz bar. At gaz aldyňmy? Gelýäň, posolstwa tölän puluňdan galan puluň doly ýagdaýda yzyna gaýtarylýar. Köpüňiz telefon nomerleri soraýaňyz. Şu profilde telefon nomerleri hem ýazjak, hem aýtjak. Altmyş üç, kyrk bir, kyrk bäş, elli sekiz. sekiz ýetmiş bir segsen üç ýetmiş üç otuz Meň öz nomerimem altmyş üç ýetmiş ýedi ýetmiş iki ýetmiş Men almadyk ýagdaýynda işgärlerimize jogap berer. Işgärler jogap berlip bilmedik ýagdaýynda müşderilerimiziň köplügi sebäpli hiç kime jogap berip bilmeýän ýagdaýlar bolýar. Dogry düşüniň, biz bilen galyň. Janyňyz sag bolsun. Hä, duşmanlar, men täzelik çykarýan-a, şeýdip kerwen-şagat gelýär-a, nähili boldy-eý bu diýip, geçip git, başga zat etme, laýkam bas. Boş ýörüm ýazma. Tagta samoletden mugt ugrat dän. Janyň sag bolsun gardaşlar. Millet ters düşünmän welin bir zat aýtjakda hemmäňize degişlidä welin şu bize boş ýörüm ýazýarlar wa eýle beýle çynmy ýalanmy birnäçe sany zatlar ýazýarlarda o näme üçin fake akkauntlardan gelip ýazýaňyz öz akkaunyňyzdan gelip ýazyň ýerimiz belli ýurdumyz belli bizä siz ýaly oturyp biriniň üstünden gyýbat edip ýa biriniň üstünden pazor edip oturmak bilen däl öz işimize özümize ýetik. Muny kim etdirýärler bilýärmiň? E, duşmanlarymyz etdirýär. Bizi görüp bilmeýän adamlar etdirýär. Şoň üçin hem size bir zat aýdaýyn şu. TikTok açýaňyz, kerwen seýat gelýär. Täzelik görýäňiz ana şu. Wä, kerwen seýat ýene täzelik çykardymy? Nähili boldy diýip geçip gidäýmeli. Başga hiç zat etmeli. Janyňyz sag bolsun. Laýk gasyň, repost ediň.